Alo mía tɔ, aleke miefɔ nam sesea? Akpe miawoe dɔ wɔm. Medi Easter ƒe dzɔgbenyui na mi katã. Eyo, egbea medzi be ma axle enu ɖeka va ɖo na mi tsatsa yi ke nye adaganawo. Nɔ be adaganawoa, woawoe nye enya yiwo ke miekɔ dena ba mo ne míaƒe ƒegbe alo eƒegbedeto yi ke mí eƒeawo míegblɔna yi ke akɔ ade ba me na míaƒe nyagbɔgblɔwo. Ta ne enye be èsa daga na woa, me eƒe kpɔɖeŋu aɖewo wɔwɔ ge na mí fia maxlẽ wo tsatsa maɖe eme na mí kɔa, míazɔ ɖe ŋgɔgbe. Míegblɔ be afie le bedzea me abe ŋawo ene ye ɖe nya aɖe gblɔ ge ko ye míbu afie le bedzea me. E, mexɔe se be miesena nya ma godoo. Na ame yiwo ke miese gɔmea, egɔme kpuie koe nye enyatola aɖe le afii alo le mía domi. Aha, ame yi ke tsoe tsoe gboe wɔla aɖea, ele mía domi. Ta ne ame aɖe, ne yeafia ɖe ame aɖe eyi nuƒoƒe ye amea gblɔ na wo be afii le bedzea me kɔa, Eɖeko gbɔgblɔm na wo be lebe ne wo ŋu ƒo elabe enyatola aɖe alo tsoetsoegbetɔ aɖe le e mia domi alo le anyinɔƒea. Ke evelia ne wobe e ame aɖe de afɔ tukpa me, ede afɔ tukpa me e egɔme koe nye be amea etrɔ megbe alo e etrɔ megbe hã ganye e ma magblɔ be ye hã atagã na o nye gale eɖokui sie ma e amea ku gake womegblɔna be míagblɔ be eku o ta wogblɔna be ede afɔtukpa me. Nenema kee nenye be amea nye efia, amea nye fia ɖe ya wogblɔna be tɔgbui yi kɔƒe ta nenye be nèse ame aɖe gblɔ be tɔgbui yi kɔƒe koa ke na akpɔe ɖa be wowɔ gblɔm be ame aɖe koe nye ma hã yi ke nye ame efia me wo ya ko woawo ko ŋue wozãna. Ada Ghana ma ƒomevi na tɔgbui yi kɔƒe ke nakpɔ be eku. Ɖeko wogasɔ kplɔe de afɔtukpa me. Kaka va le megbe nɛ, wozanɛ na fiawo koŋ alo ƒome metsitsiwo ya. Ke ne wo be ame aɖe ete ɖeka bla ema, nyɔa miese gɔme o. Ne wo be ete ɖeka bla ema gɔme koe nye be nuka? Amea edze ɖaƒa alo eɖe aƒa dzem. ete ɖeka blam, ne wobe ble ete ɖeka ke nakpɔ be edzana ƒã. Ete gbe ɖe edzi na wòe ma, eble ete ɖeka. Ne wobe ete ɖeka blam ke efia be eɖe aƒã dzem. Aha, egɔme koe nye ma. Adagana ma, ete ɖeka blam ma gɔme nye be edzana ƒã. Ne wobe ashi le aka me, leke woɖoa ŋui? Ye nɔ ŋɖo ge be ŋka, ne nɔ shi mi de. Aha asi le akama efia be ɖeko gbɔna be yewo nu ɖum alo mia nu ɖum alo te be mia gbɔ va na va ɖu nua. Asi le akama ke efia be ame aɖewo ko ewo yɔm be na va ne yewoa ɖu nue nye ma. Ta ne nye be na be yewoa ɖu nua ele be ne nɔ asi ne de. Aha ye nye asi le akama. Eye wo ga gblɔ nɛ hã le mɔ to mɔ vovovowo ŋuti gake maɖe asi eŋu nenema ko o. Ye E, aɖe yiwo no be adaga na ene se wo be e, nka akɔme, akɔmetɔwo tsɔ ʋu vɛ alo e, a, a, ya akɔmetɔwo tsɔ ʋu vɛ ya egɔme ɖi e, alo akɔmetɔwo do ʋu akɔmetɔwo do ʋu ya egɔme koe nye be edɔ edɔ yewu amea gbɔgblɔ no be edɔ yewum. Aha eya koe nye egɔme koe nye ema akɔmetɔwo tso ŋui alo akɔmetɔwo do ŋua ya gɔme koe nye be edɔ ye wum. E ke nenye be ame aɖe gblɔ be e ye yeyi nugo do meyi nugo do mava a e ŋegba ehe míaƒe ŋegba lololo ame yiwo kum wose gɔmea woate ŋu atsɔe be ame aɖe koe be ye ɖoli kpɔ. alo yeayi ɖe kpɔ godoo yeava gaka e, egɔmesese menye be ʋe dua dze ame geɖe sẽŋ ya gɔme, gake gɔmesese yi ke le esi kpuia ya koe nye yeyi ɖe afɔ dzi hã alo tɔlɛti yi ke yevu yɔna ɖe yevugbe me be tɔlɛti ta meganɔ amewo gbɔ nagbe be womena ɖe afɔ dzi o. Hã meyi nugodo koa wose gɔme na wo kpuie nenema eye nenye be míebia mí ƒeawo ne klo ma ɖe ve mía gbɔ ye míebia be eɖu dzea, egɔme nye be ese ƒe gbea. Eye akpɔ ma ɖe be o ne ma ɖe loo ma ɖe be o eo eŋawoe nye be o ke eɖu dzea ke nakpɔe be ameawo biam be ese ƒe gbea hã nenemae nye akpa ma hã gɔme enye ma. ta eya ko medzi mada ɖe mia gbɔ nenye be miade ŋku me. Ne ɣeyiɣia yi ma, miganɔ e adagana kple lododo aɖewo gɔme ɖem ɖekaɖeka kpe. Ta nenye be ɖe li na be yease gɔmea, e naŋlɔe ɖe videoa te ne mawɔ video tso eŋuti akpe. Medzi Easter ƒe edzidzedze ne mi katã akpe miawoe dɔ wɔm. Eme nenyo. Mia nɔvi Mister Do The Right Thing ŋkutsitsi. Medo gbe na mí vevie. Yoo, akpe.